Yes, adɔfoɔ express GH TV so nie. Wadeɛ nyinaa lucky ɛna wo ne me adi ahyɛ me srɛ sɛ na your first time na wonya subscribe to this YouTube channel. Mɛsrɛ paa sɛ wɔbɛ subscribe notification bell no ɛbɛba Wode wo nsa no bɛbɔ so de ama me no, wo na ɛbɛboa ma yɛn update bia. Wo nso wo nsa ayɛ dɛn aka sɛ wobɛkyerɛ w'adwene in the form of sɛ wobɛtenetene so yɛ adeɛ a na ɛhia yɛ papaapa. Me nua, meda ase na yɛnkɔ yɛn nsɛm no so ɛ. Express GATV deɛ sɛ yɛdi ahyiam sei deɛ a nsɛm no deɛ ɛdi tie, deɛ ɛdi kan no na ɛboaboa ano fɛfɛɛfɛ na yɛde abɛso mo wɔ saa platform wei so. Maame Delay, yes, Delores Frimpong ma nso waba abɔte abɛka nsɛm bi, na ne nsɛm no mu no, ɛna me nua, deɛ ɛteɛ ne sɛ Martha Ankoma nso aba abɛka nsɛm bi. Ne nsɛm no, sɛbe nyansasɛm wɔ mu, ɛho bɛhia sɛ yɛbɛkɔ akɔtie Martha Ankoma nso aba. Na ɛno ɛna Bulldog, daabi, yee, Bulldog fa kyɛ me, fa kyɛ me. Ɛno na Bullet, yes, Bullet, Bullet. Aane, ɛyɛ adwen bɔne a ɔwɔ de ma ɛyɛ ɛbɔ ne abusua nso yɛba abɛtwetwe ho nkɔmmɔ. Tabkutu nkyerɛmu no na wobɛma wanya ho nteaseɛ. Maame Delores Frimpong Manso, ɛyɛ Delay Ghana na yɛfrɛ no, na maame yi ba bɛka nsɛm bi ne nyina ne sɛ sɛ wokɔ aware a ɛse yɛfrɛ biribi sɛ kawa, yes, yɛse yɛmfa nhyɛ wo na ɛno na ɔkyere mu, ɔse daabi daabi daabi daabi, married men should be provided with uniform, the ring is not enough because wɔhwɛ a, wɔn a wɔn aware a wɔn propose to no no koraa nyɛ ade kuma nti saa nkorɔfoɔ no sɛbe ring no nko anyɛ enough na mmom ɛwɔ sɛ wɔn hyɛ wɔn ataare ɛka wɔn obisa sɛ through or force ɛno na dojori dojori so ɛkyerɛ mu wɔ sɛ dɛ bɛrima adwamanfoɔ deɛ wopɛ koraa a fa monitor bɔ ne nan plus the ring and the uniform he will still find a way to look like he's unmarried wate aseɛ bɛrima dwamanfoɔ deɛ na ɔbɛyɛ no deɛ ɔbɛyɛ ne biara no ɔbɛbra ne ho sɛ ɔnwareyɛ ɛna kofi kofi papa se men don't need a look men don't need to look like unmarried ɔdɔ cause most of these young girls even like the married men trust me eti yɛwɔ girls no bi wɔ a waware koraa na ɔpɛw no wo deɛ waware no o ah wo deɛ wayɛ w'adwene sɛ me deɛ ma wa dabi ɔno ɔno yɛ responsible na nka ɔbɛware na nka ɔbɛtumi aware obi babaa eti wo kura na ɔmo pɛ ɔwɔ ase aseɛ eti masa ɔmo pɛ ɔmo ɔmo aware no kura bebree. Me nua deɛ teɛ ne sɛ Martha Nkrumah ɛyɛ one of the best Ghanaian ɛyɛ actress waba abɛka deɛ nti a ma ɔman Ghana mu hɔ a yɛbrɛ na wɔkaeɛ no ɔgeneralize no ɛde fa the whole Africa fifty four country a yɛwɔ no na ɛkwan a ɔfa so kaa ne nsɛm no me nua ɛho bɛhia sɛ Express GA TV me ne me viewers bɛkɔ akɔtie no aba because ne nsɛm no nyansase wɔ mu a ɛbɛtumi anya biara de ato yɛ kotodwe anim na yɛntie ababaawa Martha Akoman so mmrɛ. Africans problem is actually leadership not just politicians in Ghana but the whole of Africa problem no yɛ problem ɛyɛ leadership because sɛbi sɛbi sɛ Dubai mɛyi so Dubai bio sɛ Dubai ɛtu oil pɛ na sɛ ɔde asiesie kuro no hmm. na ghana nyankopɔn nhyira ya ma ah. menim ne nyankopɔn fa dom wɔ ghana nanso yɛ mpo asan so koraa ma yɛn oil aka ho na wodwen ho a ɛwɔ ɛni sɛ buroni koraa bɛma bibini bi sika sɛ wodwen ho a ɛha adwen hmm. dubai ade ɔwaa ne oil ɔni hmm. timba ɔni cocoa Ɔndua mango po wɔ ne kurom. Mm. But ɛyɛ mmɔbɔ sɛ biribi a ɛwɔ kurom ha biara yɛdua. Ɛma to the extent po sɛ yɛwɔ da a yɛwɔ seasons a mango short. Yɛwɔ seasons a yɛsi ntoosi bo ayɛ den. Yɛsi eburo ho ayɛ den. Yɛwɔ weather, yɛwɔ good weather. Yeah. Ghana wɔ good weather to the extent po sɛ corona baa yɛ kura po no na ɛyɛ broni adwene po sɛ mm. yɛbɛwu mɔ ba Nyankopɔn mm. ama bɔne anka ebibiman. Mm. Ɛkyɛ sɛ biribi a ɛwɔ asase so biara Nyankopɔn de dom yɛn. Yɛ problem yɛ leadership. Na sɛ mpanimfoɔ no bɛnya adwene ne ɔdɔ de asesa ɔman no a, mm. ɛbɛyɛ yie. Sɛ wote V8 mu na yɛkɔto aba wobɛakɔ kyɛ nkokɔ ne mpɔnkye ne bicycle na sɛbesɛbe nkwadaa te sukuu dua ase ɛte dua ase kɔ sukuu deɛ yɛ biribi na daakye nni hɔ a yɛsi mp wei ɔwɔ so no ɔyɛ adwuma. Wow. Ɔyɛɛ kwan. Ɛnyɛ MP a Kankwale gu so te dua ase. Din pa Bible se ɛyɛ sen ahonya. Ah, Martha. Wakasa. Wakasa. Nti sɛ sɛ. Martha akasa. Nɔkorɛ paa ɛne sɛ woyɛ papa na wowɔ fie na sɛ ahokyere ba sɛnea Ghana anka yɛn ho kyere yɛ yi, woyɛ papa na sɛ anka wonom beer, cloud beer ne adeade a, because of ahokyere no nti saa krabea no wonnum biem ɛno ɛna edi adanseɛ sɛ ahokyere aba ɛti sɛ nkwadaa no nso na wɔn kɔ school na wɔn wɔn two cedis afei na wɔn wɔn one cedi fifty pesos wɔn bɛte aseɛ sɛ ahokyere aba nanso yɛn mpanimfoɔ no deɛ wɔn se ahokyere hɔ nanso adeɛ wɔn deɛ wɔn yɛ no wɔn ɛyɛ na mmɔho wɔn yɛ no bebree na wɔn su akyerɛ yɛn sɛ ahokyere aba ɛnyɛ hwee otwe ne apo basa yi adɔm ɛbɛdi yɛ asɛm no nso ama yɛn. Me nua Express yɛn kaa bi nhyiam na sɔfo bi kogyina ne pulpit anim na nsɛm bi a wɔreka de afa bullet adwenepɔ a wɔwɔ wɔ the late Ebony Otwediapo Nyankopɔn mfa ne kra nsie yɛ n'abusua ɛyɛ ne nua bɛrima ne papa ne maame ne ne nua baa no ho no me nua ɛyɛ nsɛm a Ɛyɛ ɛ varens ɛho bɛhia sɛ yɛbɛda no adi ama nnipa nyinaa ahu, na yɛwie a, baabi a ɛwɔ sɛ mmara no de saa nnoɔma wei nyinaa kɔto no, sɛ Benyamin ammɛfɔɔ so saa mmara, na mmom mmara no ankasa nso, sɛ ɛbɛyɛ n'adwuma a, ayɛ n'adwuma. Nti wodeɛ yɛkɔ, na yɛkɔtie kwan a asɔfo no nso faa so presɛntee saa adeɛ no nso de maa yɛn. Asɛm no sɛ
ɛbɔne yɛ a ɔnya akyerɛ nti woyɛ mu. Ɛyɛ ne manager na yɛfrɛ no bullet no. Ɔde ɛbɔne ma ɔde ɛbɔne maame ɛne ne papa ɛne ɛbɔne nua bɛrima. Saa nipa mmiɛnsa no Ɔmo ne ɛb ayi bullet bɛkɔ akɔ pie court na deɛ nti ɔmo bɛkɔ akɔ pie court nyinaa ne sɛ ɔmo bɛkɔ akɔ pere ɛbɔ ne agya padeɛ ne afiri bullet hɔ na sɛ ɛbɔ ne maame ne ne papa ɛne ne nua bɛrima no ayɛ very careful a ɛnam saa agya padeɛ apɛpɛrɛ apɛpɛrɛ no so ɛbɔ ne nua bɛrima no ne firi Wɔbɛwu. Deɛ nti a meka saa nyinaa no sɛ abɔfra ne wɔn a wɔwu yɛn Ghanafoɔ akasa bebree ɛmu asɔfoɔ ne adifoɔ ebi mo se wɔdɔ ne ɔkɔt ebi mo se wɔdɔ ne nwominato ebi mo se wɔakɔgye gye nnuro ebi mo se ne din ɛbɔ ne yɛ bia bi ebi mo se se ɔno ankasa no ayɛ lasbɛn tiɛnie o

Hmm, na Ebony koraa no nso, sɛbsɛbe mpeduasa, agyapadeɛ bɛn na Ebony nso tumi yɛɛyɛ a yɛkɔpere ho ama nipa bi awu ne adeadeɛ na Ghana no woboa nipa koraa na wosuro o. Sɛbe bullet boa Ebony ɛma ne bae to the sense ɔbɛ stand na bibi saa akɔ akɔto no. Ɛnɛ hwɛ deɛ sɔfo no so ɛka. Sɛ bullet wotie me a, anasɛ wohwɛ me a, wate deɛ waka ɛnɛ Ghana mmara no ɛyɛ adwuma ɛnɛ deɛ wodi agorɔ a mmara no ne wobɛdi enti sɛ watena sɛ nso wobɛtumi aka ho bi a yɛ deɛ deɛ yɛpaa no no nanso yɛnya bi ayɛ dɛn aka wobɛ subscribe a like ahyɛ a comment to yɛ YouTube post